Erbyn nawr, dylech wedi derbyn y cais am ddwy flynedd o ddata am datganiad tynnu dŵr. Bydd y fideo yma yn helpu i chi gwblhau'r ffurflen am tynnwyr dŵr sy'n cynhyrchu ynni dŵr, naill ai y datganiad papur neu datganiad electronig. Os ydych wedi derbyn y ffurflen fel atodiad i e-bost, cliciwch ar yr atodiad i'w agor. Yn dibynnu ar pa fersiwn o Excel rydych chi'n defnyddio, bydd rhaid clicio ar y naill ai Enable Macro, Enable Editing neu, yn achos yma, Enable Content cyn i chi gwblhau'r ffurflen. Nesaf, bydd rhaid cadw y ffurflen. wneud hyn ewch i File a wedyn Save As. Mae'n bwysig i gofio ble rydych wedi cadw achos bydd rhaid mynd yn ôl i'r un ffolder ar diwedd y broses. Mae rhif adnabod unigryw y datganiad ar frig y tudalen. Dylech ddefnyddio'r rhif yma os oes angen cysylltu â ni. Mae rhai o'r manylion ar y ffurflen wedi eu llenwi yn barod yn adran un ac adran dau. Rhowch wybod i ni os mae'r gwybodaeth yma yn anghywir. Achos rydych wedi derbyn mwy nag un ffurflen, i gweithio allan pa ffurflen i gwblhau yn cyntaf, edrychwch ar y cyfnod dychwelyd a hefyd pwrpas a manylion y trwydded. Mae'n rhaid cwblhau'r flychau perthnasol mewn glas. Os ydych yn cwblhau yn electronig, edrychwch am Gwympwrestrau. Os oes bocs melyn yn y ffordd, cliciwch a llusgwch y bocs mas o'r ffordd. Iawn, i dechrau gyflawni'r ffurflen. Adran tri, dim i'w cofnodi. Mae datganiad dim yn dangos nad oes unrhyw dŵr wedi cael ei dynnu yn ystod y cyfnod dychwelyd. Os ydych yn dewis na, ewch ymlaen i'r adran nesaf. Os ydych yn dewis ie, ewch i'r tudalen nesaf neu'r tab nesaf. Yn yr enghraifft yma, rydyn ni wedi defnyddio dŵr. Felly yn mynd i ymateb, Na, achos dyw hyn ddim yn cofnod dim. Adran 4, A ddefnyddiwyd mesurydd dŵr i fesur y dŵr a dynnwyd? Yn yr enghraifft yma, mae'r ateb yn na. Achos defnyddio'n mesurydd trydan, dim mesurydd dŵr. Os mae'r ateb yn ma, na, ewch i adran 4.2. Manylion yr asesiad. Yn y achos yma, defnyddion mes, defnyddiwn mesurydd trydan, felly rhowch ffactor tyniad hydro, neu HAF. Adran 5. Os ydych eisiau mwy o atodi mwy o wybodaeth, yna dywyswch ie. Cofiwch i'r todi'r gwybodaeth pellach i'r e-bost neu e-bostio fe nôl i ni gyda'r ffurflen. Yn yr enghraifft yma, Nid ydyn ni'n atodi mwy o wybodaeth. Unwaith rydych wedi cwblhau'r gwybodaeth ar y taflen flaen, ewch i'r ail dudalen neu i'r ail tab. Bydd enw a fformat yr ail dudalen yn naillai am ffurflen dyddiol, wythnosol neu fisol. Bydd hyn yn dibynnu ar amlder sy'n cael ei nodi ar eich trwydded. Bydd y Byddaf yn defnyddio'r ffurflen hydrofisol yn yr enghraifft yma. Adran chwech. Rhowch dyddiad a darlleniad y mesurydd trydan ar gyfer dechrau cyfnod y datganiad, er enghraifft. Yn yr adran yma, mae rhaid defnyddio ffigyrau sy'n unigryw i'ch safle a'ch offer. Nodwch nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw'r gwybodaeth hwn. Bydd angen gofyn i'r cwmni a darparodd yr offer neu unrhyw asiant sy'n gyfrifol am dylunio am unrhyw gwybodaeth pellach. Mae enghraifft o sut i gyfrifo'r ffactor tynnu dŵr ar gael yng nghefn eich trwydded neu yn atodiad dau o'r canllawiau ar sut i gwblhau datganiad papur. Dylai'r ffigyrau effeithlonrwydd fod rhwng dim a 0.99. Os mae'r system er enghraifft yn 90 y cant, cofnodwch 0.9. Byddaf yn defnyddio ffigyrau o'r esiampl. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen yn electronig, bydd y ffactor tynnu dŵr neu'r haf yn cyfrifo yn awtomatig. Os ydych yn cwblhau y y ffurflen ar bapur, bydd rhaid dilyn y canllawiau a ganfonwyd gyda'r ffurflen ar sut i gyfrifo. Yng ngholofn dau, nodwch faint gwirioneddol y drydan a gynhyrchwyd. Peidiwch â nodi darlleniadau mesurydd trydan achos bydd hyn yn y swm cronnus y trydan a gynhyrchwyd. Mae'n bosib i copïo gwybodaeth o daflen arall, Uwcholeuo'r data, cliciwch ar fotwm dde y llygodyn a dewiswch Copy. Yna, yng ngholofn 2, cliciwch ar y dde eto a dewiswch Paste Formula. Drychwch am y symbol yma. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen ar bapur, bydd rhaid lluosi pob rhif yma gyda'r haf a gyfrifwyd i cael y rhif yma. Ewch i'r canllawiau am mwy o wybodaeth. Adran 7. Nodwch dyddiad a darlleniad y mesurydd trydan ar gyfer diwedd y cyfnod datganiad, er enghraifft. Adran wyth, Ni fydd y blwchyn yn llenwi'n awtomatig. Bydd rhaid cyfrifo, nodi, cyfrifo a nodi'r gyfanswm o dŵr a dynnwyd yng nghynhwylfn yma. Adran 9, y datganiad, Mae rhaid i'r cwsmeriaid sy'n cyflawni'r ffurflen bapur llofnodi'r adran yma. Yn olaf, rhestr wirio cwblhau. Ni fyddwch yn gallu creu'r XML tan fod Ie neu DUP am ddim yn berthnasol yn erbyn pob cofnod. Adolygwch unrhyw adran sydd dal gyda Na wrth ei ochr. Os ydych yn gwblhau'r ffurflen ar bapur, defnyddiwch y rhestr yma i sicrhau fod pob pob adran wedi eu cwblhau. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen yn electronig, yna cliciwch Creu XML. Ni fydd neges yn dod lan i ddangos fod hyn wedi bod yn llwyddiannus. Bydd rhaid agor y ffoldr lle cadwch y datgan Excel yn wreiddiol, a wedyn e-bost yr XML yn ôl aton ni. Neu, os ydych yn cwblhau ar papur, yna postiwch yn ôl aton ni gyda unrhyw gwybodaeth pellach sydd ei angen. Mae mwy o gwybodaeth ar gael ar ein wefan.